Humm mafrud jaqabeluna imta? Kanu mafrud jekunu hawn ħdax-el u nus. Maybe we should speak English. They were supposed to be here eleven thirty. Il-musical hija The Band's Visit. Fil-verità, għalkemm hija kkunsidrata bħala musical theatre, tmur lil hinn minn dak li normalment nassoċjaw ma' musical theatre għaliex hija aktar forsi silenzjuża M'għandix dawk il-koreografiji elaborati jew dawk il-kanzunetti kbar li inti qed tkanthom lill-udjenza. Hija pjuttost niche bħala musical imma tmiss ħafna l-lat uman. Is-seħer tal-mużika tista' tgħid huwa l-protagonist tal-musical The Band's Visit, li se ssir fit-Teatru Manuel f'Mejju li ġej. L-istorja se tlaqqagħna ma' grupp ta' mużiċisti Eġizzjani li jsibu ruħhom f'belt ċkejkna fl-Iżrael, u minn hemm tiżviluppa ġrajja mhux tas-soltu. would like tickets to Beta Tikva. Beta Tikva or Beit HaTikva? Il-musical tibda billi tistqarr mal-udjenza kemm fil-verità dak li se jintwera mhuwiex importanti. U fil-verità, l-istorja hija waħda sempliċi ħafna. Hija fuq banda tal-pulizija Eġizzjana li minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni tispiċċa mitlufa fl-Iżrael. U l-fatt li daw jispiċċaw iqattgħu lejl mingħajr il-possibilità li jaqbdu mezz ta' trasport u mingħajr ma jistgħu jsibu lukanda jispiċċaw għand familjari differenti Iżraeljani u jiffokaw iktar fil-verità fuq l-iktar esperjenzi sempliċi li l-bniedem ikollu. Għalhekk hija musical li tolqot iktar il-lat uman milli forsi tiffoka iktar fuq l-artifiċjalità li s-soltu nassoċjaw mal-musical. Din il-produzzjoni naqra differenti minn produzzjonijiet li aħna mdorrijin bihom fix-xena tal-musicals għandha għandha influenzi ta' mużika ludija, mużika arbija, allura hemm ħafna elementi li maħniex imdorrijin bihom nitkellmu fuq pereżempju r-ritmu, ritmi partikolari ħafna, il-melodiji, l-armoniji, jużaw skali differenti li maħniex imdorrijin daqstant bihom fis-soltu fix-xena tal-musicals. U anke għandna strumenti differenti, ġifieri pereżempju wieħed mill-istrumenti huwa l-ud li huwa speċi ta' kitarra imma ovvjament maħniex imdorrin naraw dan it-tip ta' strument. Apparti l-mużika nifisa li hija vera partikolari, hemm ukoll element eh, ġdid ħafna fil-fema tiegħi li nofs il-mużiċisti qegħdin jirrextaw ukoll u nofs liħor ħajkunu fil-kaxex taħdejn l-istage. Allora dil-ħaġa apparti li hija pjuttost innovattiva wkoll, hija xi ftit jew wisq ta' sfida loġistika biex tikkoordina l-mużiċisti f'postijiet differenti, biex tikkomunika magħhom, biex ikun hemm element ta' direzzjoni u line of sight għax mhux dejjem ħadd tkun qed tara l kulħadd. Se tittella' fl-ewwel żewġ weekends ta' Mejju, jiġifieri se tibda fis-sitta ta' Mejju u tibqa' sejra sal-erbatax fil-weekends u se tittella' ġot-Teatru Manwel. Ridna spazju li jkun kemm jista' jkun intimu. Fil-fatt laqas se nagħmlu użu mill-pit għall-orkestra. Il-pit se tkun għall-atturi wkoll għaliex inħossu li tant hija importanti s-sottilità f'dan il-musical, xi kultant anke ċaqliqa tal-għajnejn, li importanti li tkun li nkunu aħna bħala atturi kemm jista' jkun viċin l-udjenza.